Ara ki a koutou e noho i te wāhi o Taumata Whakatangihanga ko Wauwau o Tamatea Pōkai Whenua ki tana tahu, kia ora koutou katoa. Me mai wētahi ko au e timata te kōrero i roto i te reo Māori. Te awa wā kare au e mōhio ki te tikanga o tērā kōrero. Ki a koutou katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, mihi mai, kake mai. He itiiti noa iho ki te reo Māori i runga i te pouaka whakaata. He mahi aroha, he mahi katakata rānei. Karekau he tangata awhi mai i ahau, ko au anake te hiahia kia kōrero au i roto i te reo. Koinā, ko au anake. Kua mutu taku mahi, engari ko taku mahi aroha. Ko nā tikanga o Io Matua Kore. Ngā kōrero tino pai, tino whakanuitia kia tūmana mōtāke hoki tātou katoa. Ko wai ahau? Ko au tētahi o ngā wairua o Tūhoe. Ko Olsen hoki te ingoa o taku pāpā, nō Nōwei. He hāwhe kāhi. Ko te taha mātanga, taha Māori, ko Ngāti Whare, mai Tūhoe. Ko taku māmā, nō Nūhaka, Ngāti Kahungunu, me Ngāti Parau. Ko Onehara tōku ingoa tino, tino ingoa nei, engari, nō Nōwei tērā. tērā ingoa o tā mātou pāpā. Ā, ko au te tama pōtiki o te whāmiri. Kau mā iwa hoki ngā tamariki ki waku matua. Ka i te whāiti, taku tipuranga. Ko te reo i roto i te whare i taua wā, ko te reo Māori anake. Ko tērā hoki nā, nā, nā, nā kōrero i roto i te whare, ā, nā tika nā e pā ana ki a Io te Matua Kore. Aroha nui hoki taku aroha ki te, ki taku pāpā. Nā, inā, e, inā ata pō, ka noho au i runga i tōna pakihiwi, ā, i a ia e karakia ana, ā. Me i te taha o taku koroua, me taku māmā hoki. Engari ka mate taku pāpā i au e tae atu ki te tau tekau. Ana ka mea atu taku māmā ki nā, ki waku tuakana me waku tuahine, me kōrero i roto i te whare, i roto i te reo Pākehā. Ko tōna hiahia ana kia Kia mōhio i awau nā, nā reo rua kia tika taku haerenga i roto i nā, nā tikanga Māori me nā tikanga Pākehā, me te reo Māori me te reo Pākehā. Nā, ka pōhēhē au, ā, me pēhē hoki au mēnā ka tūtaki au i nā Pākehā, ā, nā, ka pīrangi au ki te kōrero i roto i te reo Pākehā, engari ka puta mai hoki te reo, te reo Māori. Pērā hoki i a au e, I waenganui o waku hoa o Te Whāiti nā tamariki ki reira, nā ka kōrero i roto i te reo Māori, nā ka puta mai hoki te reo Pākehā. Tīmata taku kura ki Te Whāiti. Ko te rā tuatoru, ka noho mātou i runga i te whāriki. Ana, ka rīti mai hoki te, te kura mā, te, te, te kaiako, tētahi o nā pukapuka e pā ana ki a Janet and John. Koirā te ingoa o nā, nā, nā tamaiti Pākehā, tamariki Pākehā i roto i te, taua pukapuka. Ka titiro au ki te pikitia me te kī ki taku tuakana, he aha tērā me e kai ana hoki rātou. Nā, kāre au e mōhio ki te ahi kirīmi, karekau he ahi kirīmi e te, ki te toa o te whāiti i taua wā. Nā, ka rongo te, te kaiako i ahau e pātai ana ki taku tuakana nei. Ana ka mau i taku taringa, ka kumea, ka panaia atu au ki waho, me te kī, me tiu koe ki reira. Ka tae mai hoki te kura māhita tōna hoa, te hoa tāne o tēnei kaiwhakaako, e wahine. Ka karawhiu mai rā ki ahau. me te titiro hoki o nā tamariki. Ko te kī o te te māhita he tāne. Kāre koutou e kōrero i roto i te reo Māori i konei tēnei kura. Ara ka karakia mai au i tōna tokotoko, the cane. E tama e, ka riro taku wā e tae atu ki te kura, he tamaiti wīwī hoki au i taua wā. Te mamae hoki o taua karawhiu mai, e ono hoki nā patu i ahau i runga i taku tuakara, taku waewae. Uh, te mutunga o te kura ka me atu au ki taku māma, Emma, karawhia mai hoki te, te, te kura māhita ki ahau. Mo te aha? Aua! Ana ka, um, ka me mai ki ahau āwa. Uh, ko tērā hoki te kura o nā, nā Pākehā. Me waiho i reira. Ki te pēhea koe? Ah, mamai. Ka neke mātou ki Minginui, nō te mea ko Kati hoki te mīra i te whāiti, karekau e mahi i reira. Ka tipu i roto i te kura o Minginui. Ana ko te tuarua, uh, i haere au ki te, te kura tuarua o Murupara. Me taku māmā ki ahau kei te haere koe ki te kāreti o Tīpene. Mōna rangatahi tāne, uh, Māori katoa hoki rātou. Ka tae atu au ki reira, e mataku au, nō te mea he hou hoki nā kākahu o nā, nā, nā Tāne, nā Rangatahi i reira. Ka reo e tae atu ki tāku, i, i mau i taku tiwhikete kura i reira i Tīpene. Ka hoki ki te kāinga o Murupara, kei reira ka mau taku tiwhikete kura. Ka reo e mōhio au, e tino mōhio ki te tuhituhi. Ko tērā hoki taku āwangawanga. Ahakoa te roa o te wā ka rītia au, ka whakapānuitia au, inā. Nā pukapuka mō te kura, kāre au e tino, e tino mōhio ki nā, nā hōhōnutanga, nā māramatanga i roto i nā reo Pākehā. Koinā taku raru. Engari ko tētahi o nā tau anake ka tae, ka, ka noho au i te kura o Tīpene, ana ka hoki ki Murupara. Ana kai reira ana ka tae ano ka maramahia na korero o na pukapuka katoa a ka mau. I te wa 1964 ka tae atu au ki te kura o Anoa. Kāre au e māmā ana ki ngā mea o te Pākehā ki te, ki te reo me ngā pukapuka me ngā tuhituhina. Engari i roto i te karāhi, ana, tino pai au i te, te mahi ako.

Whakatau e mahi ana i runga i te TV, 11 ngā tau. Taumata Whakatangihanga Ko Auau o Tamatea Pokai Whenua ki tana tahu. Huh! Engari e ono anake ngā tau i taea au ki te kōrero i roto i te reo Māori. Kāre anō e kaha rawa, ā, he itiiti noa iho hoki te reo Māori i runga i te pouaka whakaata. Kāre au e tino mōhio ki te hōhonutanga o tērā mahi. Engari ka kōrero mai wētahi ki ahau, āe, nā hau rā i tīmata hoki tērā waka, ā, harikoa au i te whakarongo ki tērā kōrero. Te hiahia o ana matua me tū he tāne hei pāpā mō nā tamariki hei tangata aroha, he tangata Nana Motuhake mo ana tamariki kia kita i ratou te tane pai kia ratou. Nui rawa nga tiogi waku katakata haere me te maramatanga o waku korero. ki a rātou mā. Close your eyes, ready?
Ko tērā hoki nā, nā mahi o te, te kaiako i roto i ahau. Kia, kia mōhio ai nā tamariki ki nā, nā kōrero katoa. Ana ka titiro au ki roto i te kāmera, ana ka titiro au ki tētahi tamariki anake, tētahi tamaiti. Ahakoa kei hea, nō hea, Ana, ko au te mea i kōrero atu ki a ia, ana, tētahi ki tētahi, kanohi ki te kanohi, pērā, ko tērā hoki taku whakaaro i te awa whakawawao.
You just wait here, if you're going to keep on calling me old man. You want old, you're going to get old. Ka kona tau i mahi au i roto i te kaupapa o After School. Timata i te 1980, tae atu ki 86. Ka reo e Pirangi ki te timata i taua mahi. Ko te te kōrero o tā Ian Cummings ki ahau, he kaiwhakaako koe nē? Āe. Ana, ko te kaiwhakaako i roto i a koe. Ana, ka mau te wehi i mēnā ka mātakitaki mai hoki nā tamariki o te ao. E kī atu au ki taku kaiwhakaari, pīrangi au ki te mihi i roto i te reo Māori me te pōhiri poroporoaki i roto i te reo. Me taku hainatia i nā te kōrero o nā ringa e kī ko te sign language.

Ka hoki waea mai hoki a Hal Weston ki ahau. E hiahia ana koe ki te kōrero i roto i te reo Māori? Me atu au ki a ia, āe, he kōrero itiiti noa iho, ko te mihi me te poroporo ake. Kāo, kāo, kāo, kāre au e whakaae. Ka hoki atu taku pātai ki a ia, He aha ai? Mēnā ka whakaae au ki a koe, kia kōrero i roto i tō reo, ake nei pea ka waia mai wētahi atu tauwi, pērā hoki mā rātou hiahia. Koinā e kare au whakaae. Ana ka hoki atu au ki a ia, Ā, tērā. Māku e kore e mihi kōrero i roto i ngā reo katoa o tauiwi. Ka whakaae mai koe me kōrero au ki te kōrero i roto i te reo Māori. Nana ka hoki mai tēnei, tēnei kōrero. Ahakoa kāre au e whakaae, mēnā ka kōrero koe i roto i ngā reo o ngā. Tauiwi, kei te pai. Ā, kia ora, he mihi tēnei ki ngā kaiako i nā kura me nā Te Kohanga Reo. Ki a koutou katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, mihi mai, kake mai. Taku kōrero ki nā tamariki katoa. Koinā e mema ia nā Pākehā ki ahau, ka titiro rātou ki ahau, ka kare kite i te te Māori i roto i ahau. Ko au te he tangata. Ana, koina te Tōku hiahia nā, ka mau. Tīmata au i nā mahi ki roto i nā whare here ki Tāwhiana, nā Tāne, nā wāhine Māori kei roto. Ko taku tīmatanga o taua mahi, 1964 tae noa atu ki tēnei rā. Ko Mount Eden taku whare herehere te tuatahi. Ana ka haere ki Pāremoremo. Hei wētahi o nā whare herehere, nā, katahi ka mōhio au te, Tōku, tōku nei hiahia, tōku nei moemoeā, kia āta tika haere hoki taku oranga i roto i te ao whenua. Me te titiro au ki nā, nā whare herehere kai reira hoki nā, nā, nā Māori, te nuinga hoki o te peiheneti o te, o nā Māori kai roto i te, nā whare herehere. Mā wai e, E hurihia tērā āhuatanga. Ko mātou. Koinā ko taku hiahia ana kia mōhio ai i rātou i nā tino taonga hōhonu kei roto i nā nā kōrero o io matua kore. Nā mea tino pai, nā mea tino aroha, nā mea harikoa, nā mea rawe. kei roto i ērā āhuatanga, kia mōhio ai tātou. Ka mōhio au, ahakoa he tāne kei mua i ahau, he tamaiti hoki te, te, kei te tamaititanga hoki te, te hinengaro tonu. Ana ko te wero, ana kia tipu ai taua tamaiti, taua hinengaro ki roto i taua tāne. Kia whakatānetia hoki te tamaiti nei. Ko te hiahia ana kia, kia rongo hoki rātou. Ko te tangata kei roto i a rātou, ko te wairua i roto i a rātou. Karekau he paruparu. Engari ko wā rātau mahi kino. Taku wero ki a kora, ki a rātau, te huarahi, ana kia tū teitei hoki rātau. Ana he piki, he piki, he piki, he piki.

Ko taku noho ana ināianei, ko taku noho au kāina i Otepoti, kei konei Portobello. Kua mutu taku mahi, engari ko taku mahi aroha. Ko nā karahi i roto i te taku whare. Nā karahi e pā ana ki a nā tikana o Iomatuakore. Me te hono o nā tikana nei o Iomatuakore. Ki ngā kōrero o ngā marae i roto i te motu whānui. Kia hoki atu aua akona ki wā rātou marae ahakoa kei hea, ko tērā hoki taku waiwata. Ko te hau, ko ia. Ko te toto ko Iowa. Nga mea kei waho, kei roto, ko Iowa. To te mea ko Iowa matua kore nga mea katoa. Kare karekau he matua tana. Ā, ko ia i te timatanga. Puta mai hoki nā, nā mea katoa mai te, i te wāhi o te kore. Ka uru mai ki roto i te pō, ana, kai reira hoki nā. nā pōheaheatanga, nā he aha, he aha, he aha, nā pātai, nā pātai nunui. Kātahi anō ka uru mai ki roto i te ao, i te ao nei. Ko nā karāhi i roto i taku whare. Ka tūkino au e pukapuka ki a rātou mā. Ka kōrero kanohi ki te kanohi. Ko tēnei, ko ina kōrero o Io Matua Kore, nā kōrero tino pai, tino, tino whakanuitia kia tūmana motake o ki tātou katoa. Ko te orana o tō Io me kī wētahi ko te mauri. Koina ka puta mai hoki te karanga Tihei mauri ora. Ko tērā hoki te tihei o te, te putanga mai hoki o te mauri nō roto i te, te wāhi me kī ko te kore. Nā kai reira i roto i te pohewa, te pikitia o tērā mea Tā mātou hiahia, ana, mēnā e hiahia he waka hou, ana, ka purua taua pikitia ki roto i te pohewa, ana, ka karakia, ka karakia, ka karakia, ka rongo, ka rongo, ka rongo. Ā, mai i tērā taha o te ārai, kāre puta mai ki tēnei taha. Ana ka karakia, ka karakia, ā, ka kōrero ā, ki, ki roto i te māhunā ki te roro me, me te hinengaro, ā, ka riro a te wā, nā, ka, ka puta mai, ka hangā tērā mea hou. E pā ana ki ngā kōrero o. Ko taku koroua, ka kōrero te manawa ki te roro, ka kōrero te roro ki te manawa. Me te mōhiotanga, āe, kei te, kei te tipu. Haere hoki tērā, tērā mea e hiahia ana. Karekau he manawa kare, kare puta mai, kare hangau. Karekau he, he tuakana, karekau he, he pōtiki, karekau he rangatira, ko tātou, ko tātou.

He tangata, he tangata, he tangata, tangata, husia te rito o te harakeke, kei hea rā te komako e. Mēnā ka mōhio ngā tāngata ki te kaha o wā rātau mauri kei roto i a rātau mā, ana ka tū mana motuhake. Kua tērā hoki taku hiahia, kia hoki atu nā mea Māori ki nā Māori. Ko tērā hoki te mahi tuatahi. Ko te mahi tuarua, Me, me awhi nā Pākehā kia mōhio ai rātou ki nā āhuatanga o ia matua kore. Me haere wētahi o nai tātou hei kaiwhakaako ki nā, ki roto i nā kura, kia whakanui hoki nā tangata kura māhita. Ka kitea i nā, tā Mata e menemene ana rātou mā. Ana, he mahi harikoa. Nā, nā kaiako o, o te kapa haka hoki, ka hoki mai hoki te reo, ā, ka kaha hoki te reo Māori i roto i nā. Nā waiata me nā haka katoa i roto i ērā rohe. Ko taku kōrero ki te Kāwanataka, me tīmata hoki te reo Māori i roto i nā kura katoa. Ko taku tino harikoa, ahakoa i tīmata au i roto i te reo Māori i runga i te pouaka whakaata, he kōrero itiiti noa iho. Ka rongu au ki nā. Nā, nā kaikōrero ahakoa he Pākehā, ahakoa he Māori, āna, kei te kōrero i roto i te reo, ko tērā hoki te mea tino pai ki ahau. Engari nei e me haere tonu atu hoki te reo Māori ki te taha o te reo Pākehā, wētahi ki wētahi, taha ki te taha.

I ahu mai te kaitātaki i te pēere nuku, ā, i te raru ngā upiki, ngā weheke o te wā, kāore e kore, ka puawai he rangatira. Hei kawe te iwi i roto i tērā wāhanga wā uaua mō te iwi. Tāu mahi, he whakaohooho, he whakaaraara. Koira te mahi a te kaitātaki. He hao i te huna mātakitaki kia aro mai ki ngā mahi katoa.
Tēnei mea te kaiārahi tāne. He rangatira. Pērā i ō te wā o ngā tūpuna, tā te rangatira mahi he ārahi i tana iwi. Pērā anō te mahi a te kaiārahi i runga i te atamira, koinā anō hoki tana mahi, āe, ko te ārahi tonu i te iwi.